Wey sbaha we jî bi xêr gelek spas dema we baş be. Mamoste Rawan ji xwe me got yanî mam wekî mamosteyê govendê em îro jî roja cil û bergên kurdî destpêkê di ji bo vê rojê hûn çi dibêjin?
Rastî dema we baş bi destpêkê. Ji bo vê bûneya Roja Cilûbergê Kurdî rastî rojekî gelekî xweş e bi taybet ev roj tê pîrozkirin li hemî Kurdistanê li yanî bi taybetî li meselen dikar bêje li Rojava ev meha han adarê pir pîroz li cem e ji ber wê yekê jî ev roja dehê mehê di adarê de ev roja Cilûbergê Kurdî tê pîrozkirin ciyekî Şehnazî ey rastî serê me pê bilind e. Pir kêfxweş im projeyekî wilo. Belê. Yanî em behsa vê yekê jî bikin. Ji xwe de got yanî kêfxweşiya xwe him e, yanî şahiyan dê dê em cejna dê di wekî dê taybet li meha adarê de e, bêtirê xwe her kes berê xwe di cil û bergê Kurdî. Em behsa vê rojê bikin û îro jî rojek taybet tê ji roja cil û bergê Kurdî ye. Yanî e, em bêjin em ji we nas bikin an jî nerîne we. Gelo çima ev roja bûye roja cil û bergên Kurdî?
Ji xwe min behs kir jî meha adarê meselem pir pir şahiyên kurda tê dihene wekî heştê adarê wekî newrozê ê ev Yani tenê ji bo şahiya û newrozê wan ev roja bûye roja cilûvirgê kurdî mamosta rawan. Tenê ji bo wilo yani ji xwe mehekî buharê ye her kes dikare cilê kurdî li xwe ke. Ev rojî tê pîrozkirin li gorî wê. Belê em bên ser aliyên cil û bergê Kurdî em behsayê bikin. Cil û bergê Kurdî bi xwe em bêjin wateya wê çi ye û him jî ji aliyekî dê meselen em bêjin di gelek aliya de meselen em herêma Cizîrê cil û bergê wan meselen ne wek em bêjin aliyê aliyê Kobanê cil û bergê ê pêkhatîn Êzêdî ne wek aliyê Meseln em bêjin ê bi silmana ye. Her wekî dê meseln ferq û cudahiyat navêna cil û berga de çiqûyî heyî lê destpêkê danasîna cil û berga.
Rastiyê niha cil û bergê kurdî meseln em dikarin ji Qamişlo dest pê bikin. Cil û bergê meseln herêma Cizîrê yanî Qamişlo meseln mînan. Niha cilên jina yên Qamişlo pir diyar in ji ê xorta ji ber ku her nifşên nû hatine cilê xwe winda kirine. Niha cilê me yê meselen tu bêjê niha cilên jina yê herêma Cizîrê ji ber ku meselen pîrê me yê berê li xwe dikirin heta roja me yê îro jî ev cilana mane. Ema meselen cilên zilama niha meselen wek tu bêjî windayê mane. Yanî tu ji ber ku nifşên me yê berê li xwe nedikirin her car winda dibûn. Cilê me ji na heta roja îro jî li ser lingê xwe nê ji ber ku dayik û pîrê me yê berê li xwe dikirin heta roja îro jî ev cilana yanî mayînde bûne û heta niha jî hene. Meselen ferqa wê jî meselen li gorî xwezaya erdîngariyê jî ferq dike yanî li gorî xwezaya mantîqê meselen cil û bergê wan meselen Havînê tiştekî li xwe dikin, çile tiştekî li xwe dikin. Meselên çile qutikê wan hene, qutik bi ser de li xwe dikin, bi ser kirasê xwe dikin. Meselên kiras e, xeftan e, pêşmal e meselên. Yanî li Kobanê jî dikaribê ji eynî tiştê ema meselên wek min got li gorî xwezayê tê guhertin. Meselên li Kobanê belkî sartir be, diçe milê Efrînê hîn sartir dibe. Ew cilana jî li gorî xwezaya tebîetê, li gorî xwezayê hatine çêkirin. Her li gorî demê ew jî. Belê. Te got li gorî xwezayê li gorî demê hatin çêkirin û heyanî anha jin hatin winda kirin ji ber gi dayikê me li xwe dikin. Lê anha di vî wextê anha di ew cil û bergê dayika ku bi rengek ewekê tê xuyanê kirin an jî tê naskirin ew hûçkê wan em bêjin xiftanê wan û her wekî di gotê naskirin anha gelek em bêjin Wekî em bêjim li zimanê erebî modêlatên di, rengên di derdikevin û ew ciwan jî bikardin. Jixwe ciwan jî cilûberga taybet di van mehê adarê di wek te got heştê adarê di roja cilûbergên kurdî di newrozê di giştî ciwan jî berên xwe din wan cilûberga. Em ferqa dinabêna vî alî de. Jixwe çima em bêjin cilûbergê kurdî taybet ê jinê bi rengeke wekê din nas kirin?
Ji ber ku rastî meselen kevok bi rengê yanî navê kevokê meselen em kevokê bi çi didin naskirin bi rengê aşîtiyê kevoka sipî meselen bi erebî dibêjin esselam didi diyarkirin jin jî rola wê di civakê de ew ye esselam meselen dikar bibêje aşitî jin jî Cilê xwe li gorî kevokê yanî li berê de ev model hebû hatî çêkirin. Meselen ew digot hûçkê wê dirêj e. Meselen li pişt wê ew wek dikar bê tariya wê yanî ew cil heftan dema li hev dizîvirînin ew jî li gorî wek te got meselen mînaka kevokê dikin.
Belê. Aliyekî de ji xwe me behsa aliyê ê herêma Cizîrê an ji taybet te got alî kantona Qamişlo her wekî de. Em behsa herêmên din bikin. Meselen di aliyê Kobanê de ne wekî em bêjin alî kantona Qamişlo xwe dikin. Di aliyê pêkhatiyên Êzîdî de ne wekî aliyê Silmanan xwe dikin. Ferq û cudahî di navêna xwekirina cil û bergê wan heye.
Yanî niha meselen em mînak bidin herêma me yê Kocera. Ji xwe herêma me yê Kocera meselen bêtirê xwe Koçer in, Botanî nî. Ji xwe herêma me yê Botanî û Dêrikê pir nêzî hev in. Yanî wekî digotin deng tê? Belê kirin bik. Mamoste Rewan dengê min dibihîze.
Alo. Mamoste Rewan dengê min dibihîze.
Dengê min te? Belê kerem bik mamoste. Evet tamam. Em got e, mesela herê mamayê botanê pir nêzî e, herê mamayê koçera yê ji ber ku ji ber wê yekê jî e, cilê wan pir nêzî hevin. Ji xwe van e, demên ku Meselen sînor hatine dayîn filan ev dûrxistin çêbûye. Meselen niha em û deşta Mêrdînê jî pir nêzî hev in. Cilê me jî pir pir nêzî hev in. Meselen me got Kobanê, Orfa nêzî hev in, Eyntab yanî Dîlok û Efrîn.

taybet ê hevalê jin pir miselim kofiyê wan wilo û qêsî giran in hemî çixwe ew kofiyên giran hemî zêr datînin ew jî li gorî adet û teqalîdê kevin ê ku meselen bûkê meselen dema dizewicîn ê halê wan pir xweş bûn meselen ew zêrana datînê ew li gorî wê.
Bel. Yani wek de got Aliye Şingalê ji te behs kir tu çima cilû bergê Kurdî li xwe dikin û çi bi çi rengî li xwe dikin ewaya jî hat xuyanê kirin Aliye Botanê û her wekî de lê aliyên pêkhatinên êzidî jî em behsayê bikin bêterî xwe ew dismala bi rengê şîrkî jî bi kar tînin û him jî cilû bergê wan ew kofiya gul ser serê wan an jî ew kumê gul ser serê wan bêterî xwe herkes bi kar tîne û ew jî bêterî xwe berê xwe din aliyê

kîj kê xweşiktir bû yanî ew jî di nav gel de ev gel kîwlo mijarê yanî kî ê herê zêde kofiya xwe xweşik bike ew qeysî bedewbûna xwe dide nîşan dan ew qeysî ez zengîn im meselem ev tiştana jî yanî rola xwe dilîzin di çandê de. Bel em bên aliyê Kobanê û em vê jî ji we nas bikin. Mesela cil û bergê Kobanê ew jî kofîl cem wan heye, desmalek sipîl ba wan heye û him jî ji aliyekî de yanî kiras li xwe dikin û wê bermalkê jî din newqa xwe. Em behsa wê bikin yanî evaya çi wateyê dide? Ji xwe wek danasîna cil û bergê Kobanê meselen kofî li xwe dikin, kiras

Van cilanan xwe dikin desmala spiyê û kofiyê. Ew kofî jî meselen kofiyekî tenê desmal digerînin yanî gerandina wê pir cudayê cudayî êmeyê. Meselen gerandina wan ne wekî ême ye yanî tenê desmal in. Niha meselen li herêmê me yê bakur hinek hene wek tu bêjî tarbûş heye kum datînin pişt re desmalê xwe girê didin ama li Kobanê ne wilo ye. Kobanê kum tune ye tenê desmal li jora yê spî digerînin Yanî dilê me zeh dike tu dibêje eyn belkî kum di serê de ye ema kum tenê di esas de. Desmal jê dibêjin ew desmala şer yanî navê desmalê şer e. Digerînin û jê dibêjin ya bûkanî yanî ew desmal dema digerînin jê dibêjin ya bûkanî û xemla xwe yî ya zêr jî li ser datînin. Ew jî mesela xemlê ê zêr hene û yê zîv hene ew jî li gorî Meselen halê wan xweş e yan nexweş e li gorî wê ew. Belê. Em bên ser aliyê ji xwe me got di aliyê misin aliyê Kobanê aliyê Şingalê aliyê misin bêjin pêkatîn êzdî aliyê qamişlo her wekî de lê cil û bergê Kurdî anha misin her yek û ji xwe bi rengekî çê dike yanî xweşikbûnekê di ew ye û him jî rengê wê em karin behsayê bikin bêtirî xwe wat heya rengê wê

Her kes û û rengê cilê xwe cuda çêdike. Xwe wek te got meselen cilin cuda cuda jî çêdibin. Eva ya rastî wek dikaribê jî di çandê de pêşxistina çandê ye yanî. Yanî em nikarin meselen her car di cilê kevin kevin dimînin. Em dikarin cilên kevin daha baştir li pêş bixînin û modêlên cuda çêkin. Eva ya jî ji bo me gelekî girîng e. Yanî gavekî cihê pêşxistinê yê rastî û erkê me yê jî em em her car em em cilê xwe li pêş xînin, modêlên cuda çêkin. Ama nebin modêlên xerab rastî. Ew jî yanî ew rêk rêyek dijî heye. Em em yanî heta ji me bê em rêya rêka din nemeşin. Ama bêhtirî xwe em çandê li pêş bixin ew ya girîng e. Belê.
Li xwedîderketina filiklor an jî li çandê wê çi qesî gava bi xwe bîne an jî wê çi encamê bi xwe bîne?
Rastî meselen ew meselen dema nifşê me yî nû cilê xwe li xwe dikin ew mayîndeya me yî çandê yî wextêk dema her kes cilê xwe yî kurdî li xwe bi taybet rojekî wekî îro meselen yanî li hemî kurdistanê dikari bêje li hemî cîhanê jî yanî kurdê me yî dervî Kurdistanê jî cilê û bergê kurdî li xwe dikin ev cî yanî tiştekî gelekî biwateyê ji bo me rastî ê got wela di jiyan dikin tiştekî gelekî biwateyê ji me re dema rojekî wekî îro tê pîrozkirin ew jî yê meselen mayîndebûna çandê dema mero cil û bergê xwe kurdî li xwe dikin
Belê herî dawî mamoste rawan dixwaz çi bêje? Ez dixwazim bêjim ji hemî ciwanê me yê Kurd re ne tenê ciwan her kes rastî zaroka bigir heta heftê salî heta ji wan bê cil û bergê xwe yê Kurdî yê resen muqate bin nameyekî min yê dijî heyî heger ê godengên bivîze pîrê me kalê me çi qeysî cil û bergên kurdî tên bîra wan bi me re bibin alîkar wê pir baş bi. Yanî ji xwe ya lêkolînê me ser cilê cil û bergê kurdî pir hene û û ji bo ciwanê me jî vê rojê cil û bergê kurdî li xwe kin û heta ji wan bê di meha adarê di giştî yanî bibe wek adetekî ev gelekî baş e. Di meha adarê giştî de cil û bergê kurdîn li wan bin tê jiyan bikin wê pir tiştekî xweş be. û silav û rêz. Belê.
Gelekî spas ji bo te mamoste rawan temo mamostê govendê gotib me re bû divê mijarê de. Ser serê me ser çavê.